Agşamyňyz haýyrly bolsun mähriban ildeşler hem biziň obamyzyň myhmanlary. Türkmengala hoş gelipsiňiz. Türkmengalalylar hem myhmanlar biziň ajaýyp zalymyza, medeniýet ojagymyza hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz. Hemmäňize. Men salam ýolýan, taňry salamyny meň adymdan, teatrymyzyň adyndan, kollektiwiň adyndan kabul etmegiňizi haýyş edýän. Essalawmaleýkim, eziz owazaşlar, ýene bir gezek agşamyňyz haýyrly bolsun! Eziz ildeşler! Köp adamlaryň gatnaşan bolmagy mümkin bu ypyşky zalymyzda ýanwar aýynyň ikinji ongünlüginiň aýaklaryna konsert berdik. Teatr konsert berdi. Köp bölegimiz gatnaşansyňyz, ýöne tüweleme şo gezek gepleşişimiz ýaly öňküden köpräk bolup gelipsiňiz. Gatnaşmadyklaryňam bu gezek gelen bolmagy mümkin-dä. Olar indiki gezek iş alynsa stadiona barar ýaly bolýunça üýşeliň sen. Ýerimizi giňeldeliň dünýämizi. Gülki baýramçylygyna gelenler baýramyňyz mübärek bolsun şu gün bütin dünýä bolup elbetde hemme ýer belli ýaly aý bolmagy mümkin gülkä ellegemeýän ýurtlaram bardyr. Hawa. Öne geň görenzok. Gülküli güläýmäge Watanymyz bar, Gülmäge ilimiz, günümiz, halkymyz bar. Gülki baýramyny geçirmäge biz doly haklydyrys, Gülmäge haklydyrys. Güleliň, gülki uly derman. Uky, gülki. Ýaman gowy derman. Beý diýilsene ýöne uky tutýança gülüp-gülüp ýatyp soň ýene oturyp araňy işlemelem. Ýöne gülüp işlemeli. Gülkä beýikler her hili baha berýärler. Ynha mysal üçin ussadymyz Hoşorow aga Türkmenistanyň halk artisti öz döwründe gülkiň generaly hasaplanan Satirigimiz Hoşalyp agamyz Gülkini bir gezek gowy edip gülmek diýýä, bir litr smetana iýeni bile deň diýýä. Onda men hasapladym muny. Bir gezek gülseň bir litr, iki gezek gülseň iki litr, üç gülseň üç litr, dokuz güläýseň,

Lakam bilen tanalýan artistimiz indi tanalmasa tanalmaz, ol topalak oňa gelişmedi. Ýapyşy bilmedi, galy bilmedi-de. Pyşylak ýaly bolup bilmedi-de, at. Ýöne topalak diýen lakam göterdi. Ol näme diýýär? Gowy edip bir gezek gülmek, bir medene käşir iýen bile diýýär. Beterinden beterini tapýarlar. Bir gezek gülmek, bir medene käşir. Iki gezek gülmek iki bedre käşir, üç gezek gülmek A başga mert gerekmi? A birden biri öýünde üç gezek gülüge-de gelse, orta arrakda-da otursa? Köpçülik ýerinde çilmem çekmeli-ä ol, kakabaş Ragulynyň birem kükürt çyzsa? Üç güleniň ýanyna. Gülki ulaýalarmyka diýýän. Ondan şo köne satiramyzdaky minaň üstünde ot ýakýan tirýekiler ýaly, ýokardan adam ýagylyşyp bolaýmasa, bölekçe. Ýaponiýanyň medisinasy gülkä başga hili baha berýär. Gülki, ilki bilen, ýüz üçin, ýürek üçin iň oňat dermandyr diýýär. Kosmetologiýa ylymynda Ýüzüň hamyny goramakda gülki oňat dermanlaryň biri. Ýagny wagtyndan ir ýüze ýygyr dakmazlyk üçin gülki gerek. Ýöne dogry gülmeli. Şol dogry sobidaýly etmeli. Ýöne gabat geldigiçe gülseň onda ýençik-münçik hem bolýar. Gülmäň hem özüniň medeniýeti bar, düzgünleri bar. Dogry hem bilip gülmeli. Oňat edip gülmek Gülýän adamlara serediň, gülkä düşünýänlere, ýumor duýujylygy ötenlere. Şolaň ýüzüne seretseňiz, otuz bäş, kyrk ýaşanam bolsa, ýüzleri ýaňy bolan bäbegiň Hywa tarap ýaly ýazylyp dur. Güläýme zada-da gülmäň, çykyş edýäne-de göwni ýetmeýän, dodagyny öwrenjäň, jaharpy ýaly dujaklap çykyp oturyp durma, diýseň. Onuň ýüzüne seretseňiz, ýigrimi bäş ýaşamaka ýaňy onuň ýurdunda hinduk gullabermeli. Diýmek, ýekeür ýüzüňi ýygyrtdan däl, eýsem ýüregiňe dykylma kesellerden. Infarkt, miokard, parok. Organizm damar dykylmalaryndan, paraliç. Aý garaz han kuňkurap gelen gün tutam ajallanam birki gezek sypdyrýar. Amma iň soňunda jemini gara harply dioremasyny Kerim aga şeýle goýup gitdi, Gülki! Ýaşa sen, Gülki! Adam diýilýän dünýä inende ullakan gülküden döränmiş ilki. Gülkä düşünýänleň artsyn hasaby Gülkä gülüp aza aglap bilmese Köýnek dek kirlärmiş adam ynsaby Ynsabymyzyň päkizeliginiň hatyrasyna Gülki gerek Güleliň gülreliň Gülşüp ýaşalyň, ýöne gülkiňem öz ýerini bilip güldürmeli, ýerini bilmeseň taýak iýmegiň mümkin. Gülkä hem gülkä düşünýänlere şöhrat bolsun, gülki baýramyňyz mübärek bolsun sungat söýýän Türkmenalan halky! Baýramyňyz bilen! Şeýe geçendeler Geýnemede oglanlara men ýazy etmäge rugsat berdim, ýol ötende-de, öz etrabymyzda-da. Çem garaýyn naklemeleri ýaýylar bilşiňiz ýaly bazaryň bişiginden girseň hem nuryşka ol işiginden çyksaň hem nuryşka Koneşne köp adamlar ol ýaranok beýdýän muňa diýýä pulam beremzok aparadam beremzok maşynam şam meňki suratly afişasam ýok afişada aboýyň ýeňsesine ýazylan şunda da millet bary gyrlyşyp diýýä muňa yzynda.

Men onsoň oturyp gülleň tohumyny seretdim, seljerip gördüm-de haýsy güle degişlidigini bilmedim. Daýa şükür, biten ýerimiz şu. Ýöne bir aý, aý ýarym içinde iki gezek konsert bereňde, obaň şeýdip gollasa, ondan uly bagyt menä gerek dälmikä diýýän. Şoň üçin siziň meni gollamagyňyz, sungaty golladyňyz, sungaty golladyňyz, meni golladyňyz. Biz bir-birimizi gollasak bolsa etrabymyzy sungata baý mekany bir bar bir goşgujygym bardy, Türkmengala atly sazly mekandyr. Nuryşkaň aslyn barsaňyz sorap. Serhoş boluň! Serhoş boluň adamlar! Şerap içip däl, sungata garap. Sungat söýýän halky şol etrabyňa beýgelmegine siziň ýardamyňyz bar. Men şoň üçin tä sahnada süýnünçäm size bergizadyryn hem hyzmat ederin. Sen diýýän özüň haýsy ýagdaýda bagtly bolýarsyň diýýän. Men aýdýan, Zaslujnyny az alsam diýýän.

Iň gowy satyran howludym sal üçin oýun edip ýykylp ölýän ýerim bolsa. Şu ýykylyp ölýän ýerimde siz ýa çyndan el çarpsaňyz, ozal menem turmasam. Siz ýeriňizden turup has şowhunly el çarpsaňyz men hiç turmasam. Şeýdip uka gitsem diýip men arzuw etýän. Meniň köp ýyldan tomat edesim gelýä. Ýüregimde zat kän aýdasyň gelýä. Satira. Poeziýa, jadyly ylym, gol astyňa alnyň, men seň bilen. Intek adamlaň maňa aňy ýetmänsiň, köp pikirleň, gabralyk çek men bilen. Şoň üçin siz çalt kämil boluň, menem barymdan eşideýin, düşünşeliň, düşünşeliň adamlar, düşünşeliň. Şu gün. Öz konsertdäki zatlaryny men ýerine ýetirjek däldirmi? Başga programmada çykyş etseňizem dürli döwürde ýazan satiralar bor. Ýöne beý diýilse, halyny geçjekkälerini däl-de, siziň haýyşlaryňyz bolup has güýçli talap edilýän ýagdaýynda men gaýtalamaga kyn göremok, ýagyşlarda gaýtalamaga aýyp däl. Ýöne Mümkin boldugyça galta nomerlerden işleýin, rugsat berseň. Bolýa? Ondan bu gün agşam men temalara bölündim. Arak, Haý oglana ýylgyryş şaýsyn. Şeýt. Arak, tirýek, deň, nas, şilim, gowaklyk. Goňşyň atmazyndan oňşa bildirmän girip bilmeklik jenap ogrulara ahlak taýdan bozulara özümiz ýaly şymyrlara dürli temalara böldim. Şolaryň temalary boýunça çykyş edibereris ýa siz bilýäňiz Meň programmamda köpdenbäri dowam edýän aýal kowulşyk seriýalar bar. Bäş-alty seriýa dagy boldy. Başga welaýatlarda aý baryp ýatan heleý jellabyl aýt. Hepdäň birinji gününi alanda üçünji gün öýlän kowýa. Mydama aý işiklerinde täze kaloş. Täze gelinler kaloşda gezen bolýar. Olar seriýaly gidýärler. Ýeke bir respublikamyza däl, eýsem dünýä türkmenlerine ýaň salan Marokko satiramyz iki seriýadan ybarat bolup, ol ýaşap ýör, has kämilleşýär. Ýa, oň daşyndan hem galan nemeler, prikuçeniýalar köpelip gidip otyrlar. Şoň üçin şo temalar boýunça men şu gün çykyş ederin. Men ilkinji nemäni Türkmenistanyň halk artisti, Ölenden soň elbetde, beýik sazanda, meşhur sazanda, serkerde sazanda, beýik wertýoz Durdy Köre, Durdy Keçje, Türkmenistanyň halk artisti Durdy Myradowa bagyşlaýan ilkinji kiçijik mini-satiralar. Durdy aga oglanka Oglan traktor brigadasynyň çaýyny gaýnadýar eken. A ýarawsyzrak-da. Ýarawsyzraklygy bir gözi plasmas, beýlekem şampan çişe. Aý, bir topar traktorist bularam göknar çiýe diýýä. Üýşüp ýer tekizleýämiş on-ýigrimi sany traktorist. Üýşüp ullakan tankalary hatara goýup, Häzirki ýaly gaz beýleki ýok. Çygyr tezek, solýarka, gemri, žagrama. Ala tütün bolup, taňkalary gaýnadyp goýýar ol. Esli-gök naryş biaňky sekiz taňkany ýedi bolup çäge zepilen ýaly edip gidýärler. Traktorly urýarlar, warr-r-r et, Durtjan, çaý goýawr! Bahyr ýene bulaşyk gaýnadýar. Ýene gelip şoň ýaly damja goýman içýärler. Aýryna bir gün Durdy aga gaty ýadapdyr. Traktorisler hem üýşüp, ýene çaý içip oturan traktor brigada aýtdy diýýär. Adamlar, Indi Durtjanam ýigit çykdy. Muň gözi ýaramaz diýmenden ýaňky häki, muňa bir gatda gelin-gyzam her edýär. He, şowşy Durtjan, indi saňa çaý goýdurjak kän. Öwürýä kessin ni. Öwürýä kessin Durdy jan saňa çaý goýdurjak gel. Onda öwürýä kessin menem indi taňka buşukjak gel. Indi şuny meniň üçin emele aýryt. Parahat oturan iliň üstünde Gitler atly Adolf familiýaly faşist öz ýaranlaryny ýygnap milletparazlyk bilen azat oturan halkyň üstüne daňdan ukudaýar tirkap çozdy. Obadan erkek adamlar Watanyň goragyna gitdiler. Her hepdäň birinji güni hat gelýär diýýär woýenni komatdan, başlygyň adyna. Başlyk, Ine pylan-çylan erkek adam alda mal bazara bar altynjy gün. Bazar gün urşa ugramaly. Ahyryny obada urşa ýaraýjak erkek gutardy, gözi ýaramazrak bolansoň Durdy aga, başlyk, Ziganawod Güljemal daýza, dogumlyrak, şo wagt birden dädikk geýip ölen Güljemal daýzada, partyýnnyý, kanýeşna. Başlyk onsoň çagyryp aýtdy, Güljemal daýza, adamyňdan galan erkek adam eşikleri bolsa geýişdir. Woýenkomatdan hat geldi, üç erkek alyp mal bazara barmaly. Şoň üçin bir-ä sen bordyň Güljemal daýza, birem men born. Durtjan senem gitmeli borsuň. Gözüm beýle eken diýip bahana etme. Waý, başlyk, görýäň-ä men şükaradan senem tanammaga. Durdy. Saňa tan sat diýen ýok. Nemi satmaly min maşyn. Durdy aga urşa taýynlanyp gitmeli zatlaryny ýygnap öýüniň dulunda soňky dem alaýynda diýip arkan ýatyp han ýatyşyny edip ýatan bol gara papakly biri girdi goltugy gyzyl köne päpgelçe. Durdylaň öýümi? Äme bolmanda siziň öýüňizmi? Ýaşyl öý. Men poçtadan. Nirden? Poçta. Äme salamat getirdiňmi? Ýok. Men hak ýygnaýan. Öküz akmy? Ýok! Al, bäş manatlyk radýaň haky. Sim radýa pul ýygnaýan. Hä-m, sim radýa alynjak bolýaň. Ýok, poçta sizi şoň bilen uzlsibýär, üpjün edýär, şoňa pul tölemeli. Bermen. A nähili bermersiň ýaşuly? Bermen. Bermen diýip, ýaşuly, sen geçen ýylem bermediň. Näme, sözümde tapylmadymmy? Bardym al bazara. Komissar spide okaýar. Pylany, pylany, men. Nanyňy görkez, ynha, dur stroýer. Pylany, pylany, men. Nanyňy görkez, ynha, dur stroýer. Myradow Durdy, men. Nanyňy görkez. Şo sadagasy boldugyma öýde-de ýok. Ýaşuly, urşa barýaň, aç ölersiň. Aç öleýin, dok öleýin, şu hepde men size ölüp bereýin. Ada holanlar, ertir sagat onda mal bazara gelýäňiz, palatulka gurýandyr, ýetişiň, urşa gidýäs. Ona çenli baş.

Hawa näme gerek. Ertir oglanlar promta gitýä. Gitmä kädir aýdym saz edäýeli diýdik dutaryňyzy berseňizle. Oglanlar dutar dilemäň. Gaýrat et oglanlar urşa gidýä. Nirä gitseňizem dutar dilemäň urşa gitseňiz düpeň alyp gidiň. Ýok gitmäkäk aýdym saz etjek bolýas dutaryňy ber. Oglanlar men dogrusyny aýdaýyn ýeňňeňi sora ol dutar sorama. A geldiler. Durdy aga ol-a berenok dutaryny. Näme diýýä? Aý, ýeňňeň sora ol dutar sorama diýýä. Bar onda ýeňňeň alyp geläýer çeleşem. Bar durşa. Her ýerden gelen milletlerden ybarat bolan internasional rota, wzwod, oddeleniýe bölek-bölek boldular. Ýedi adamdan ybarat bölüme durdaga düşdi, bularyň komandirem gazak. Nähilem bolsa musurman özümiziňki. Ýöne ýaňky musurmanyň jyny durda düşdi, durtdan prikol tutýar diýýär. Nirä kyn bolsa şony iberýär, Myradow persjot. Ýaňy geldik-ow. Persjot! Ýaňy bir otçagaz ýakylyp, kartoşka jykgynly tiým sokuşdyryp urýar, brat, wstap ber çot! Haý, sen gazaba demme düşersiň! Bir gün bir ýapydan çozulyşyk boldy. Gazap komandir agaç saply mägüzürini eline alyp gygyrdy, Aý, türkçe aýt! Gyzyň bilen Nemisleň üstüne berjok. Ol yz gitdi. Myradow durdy yza galyp çöküne düşüp bäş ataryň bir okuny Gazagyň Hywa tarapyndan goýberdi. Gazak komandir oturyp çep ökjesinde aýlanýa diýdi. Waý!

Ýatrak žonkoý. Ha, žapyda bizem žonkoý žap. Gazak komandir Hywa keselli gospitale gitdi. Muň ýerine Myradow komandir odeleniýa boldy. Alty bolup galdylar. Altysam göknar içýedi. Soňky göknar goşalyň. Obşy bolsun. Weýenleň meleje birden kaltasyna guýdular gök narlaryny. O gyryny tamýodyň keşegine salyp ony döwdüler. Her gün irden paýogyňyzy baýlap berjek. Bäş ataryň keşeginem ölçegleri. Soň ýüzüne seredýär ýasal zatlaň. He, seň ýagdaýyň erbet däl. Saňa iki peşeň. Saňa näme boldy-ow? Iliň gözüň dagy samanyny paçaklanmaýan göle ýaly ýöne tüýkürip bolup dursuň-la. Saňa üç peşeň. Aramda meň gal bir suwumragy bar eken. Durdy kaka, men-ä hakym bäş peşeňdir. Olam gysganyp oturan Durdy kör Ýaňkyň ýüzüne seredi. Wah, hökümetden gorkýan. Seň-ä hakyň bir peşeňdir-le welin. Aman ger ýene gygyrdy perýat. Gygyrtýan şu ünseri gördüňizmi şu ors kamandiriň gygyryşyna? Hä? Ünseri nähili şu? Serediň şuňa. Ene bir kiçijik detal. Neme çagajyklar? Gerjot. Akbaba. Ketek. Gygyrdy ors komandir otrýadyna. Otrýad! Za mnoy! Stoýat daga žurra! Uly il gitdi. Hüwwee!

Tozanlap ýatyşdy ol bäş-alty sany tirýek türkmen nuruna egnini gysyp. Towuk ketege täze getirilen ketekli öwren şöyle jüýje ýaly. Gitdiler emma-aý, ýerine gitdikleri bolsun-da. Nice ýylyňyz şol period. Şu ýanka üns berdiňizmi? Şu zamunoý period diýýä özem yzdan seredýä kim näme diýän. Şuny türkmençä geçirip görüňeý, perewod ediň. Dogrudanam. Otwet! Yzym bile! Öňüme düşüp. Bu nähili? diýdim bilen öňüme düşüp. Nemisleň üstüne öňe. Nemisleň türsi güle patinka stupinşaka bolan. Urra, urra. Diýmek özi yza galýan eken. Nirä kynrak bolsa bizi ugradyp. Şuňa üns beriň-ow. Nije ýylyň içi period. Hiý käýil käýil nazly zat bolmazmy. Aý neme edeliň muny. Gelmediginiňä kulhollasyny okarys. Gelende-de gözüň aýdyň diýeris. Gireliň çukura. Bomba gaçan çygyl çukura girip ot ýakdylar. Şo taýda tirýek çekjek bolýarlar diýýär. Hany elektrod? Hawa, tutaşdysy, muhdy bolmaly zatlar boldy. Ýaşulyny sylamak bardyr-da, olaňam medeniýetinde. Gukko kaka. Bissimillasyny öňürti özüň edäý agam. Gukga kaka diýilýän meňňaly horaşaja ýaşuly sory ugrady ol hiç kime gezek berenok diýýär. Şu taýlar bile öýkeni bolmaga çemli. Şu ähli kişi gyldyrnakdyr seredip otyr diýip haçan sim goýarlaý. Şu bir ýeňýä diýem. Hyzz. Çaý guý. Hyzz. Çaý guý diýýän. Zzzzzzzzzzzzz. Waý, alýumin kürçkä guýmamyzam-a ýylgyryp ýören edýä. Zzzzzzzzzzz. Şo wagt bir nemes soldat gelip diklikgän çukura düşdi. Elinde awtomat, bilinde granat, kellesinde demir şyrdak. Handy hoh!

Näý, uruş başlanmaýar, şu mal bolup görem wagtym bukudan çykan ýaly etdi. Öý gorsuňa seret, bu nemes sugur. Eý, waý! Waý! Men çekip otyrkam, kim meň üstüme nemes goýdy? Waý! Gugga kaka oň özi geldi. Özi geldi. Ba. Haýyl gitler. Salowmy. Sen özüň geldiňmi? Ýek özüň gelensiň-a. Näme diýýä.

Gorkudyň we Göroglyň döwründe prýamoý edilen. Uçkura girip gör, başga halklar bardyr. Şolara hanly diýseň, hohuny özleri berer. Bir türkmenden hanly hoh almarsyň. Göroglyň döwründe hanly hohy prýamoý edilen gaýduwsyz türkmen. Watan üçin, il, gün üçin, ar, namys üçin gerek bolanda, goluň asmana galandan, gara başyň eteňe düşsün, saňa şöhrat bolsun buýsançly türkmen!

Ýa ol öňki döwürde bir azajyk çopan haky diýen ýaly pul berýärdiler-dä. Indi gijä bagyş seretmeli, gündizem mollum. Ýetişiberendeňem uçastkowaý milisiýa seretmeli. Ýa obasowet. Garaz, kän özleri seredenak-da, mugt bolansoň. Bir dişini şeňňärdipdi, gel häli, bir sen ekeňok. Dyrmaş. Topulsy mende. Ine geň bolýa. Gyzjagazmy sen? Hyýy. Hoppa diý. Şik şik diýde burup al. Mähriban doganlar, eziz obadaşlar, siz Elbetde, Türkmenistanyň hemme ýerinde-de adamlar meň bilen işlänlerinde, meň bilen ýanýanky sahnada artistler käbiri birhili özüni hol neme eden bolup, olaram birhilek gören bolup neme edýär boldy, siz menden beýiksiňiz. Şoň üçin buýurmana hakyňyz bardyr. Obadaş dagy bolaňyzsoň hasam, Pylan satirany oýnap ber, pylan poeziýa, pylan goşgyny aýdyp ber diýmäge ýüz on dokuz, ýüz ýigrimi prosent hakyňyz bardyr. Hawa, arkaýyn buýruberiň. Gaprarama oýunçylyk ediler, ýöne siziň öz gowy görýän satiralaryňyzy bir dirilikde diňlesek diýýäniňiz bardyr, sebäbi kaseta zatda diňläp bir özüni görüp diňlesek diýip höwes edip ýörenleriňizem bardyr. Ýaňkyny biz merhum hem meşhur sazandamyz Durdy agany ýatladyk, tirsegine galdyrdyk, ýatan ýeri ýagty bolsun, Allah oňa iman baýlygyny bersin. Indi. Geliň, araba geçip göreliň. Biziň oglan döwrümizde satiraçylar çykyş ederdiler. Arak, adamyň duşmany. Ähli kişi üýşüp, arak içip ýok etmeli! diýip degişýärdiler. Arak. Aragyň käbir täsirleri. Tigirman.

Öz günahlary. Nurda gara. Maryň aeroportyndan bir samolýot, An ýigrimi dört, oňurgasyna elli-altmyş sany adam alyp göterildi ýokary. Hu-u-u! Içinde biltgirtýän gan gutar heleý gygyrdy. Adamlar! Howlanda düşjek, gulanynda düşjek, kejende duşakda düşjek ýok, göni Aşgabada barýas. Birinize kemerlerini daň. Bir artyp sypaýdymka. Kemerimiz daňylgy, gelin. Ýok, ýaşuly, samolýodyň kemer. Näme, boşap gaçjak bolýarmyň? Nädä almaňdy, ekiniňe girer öýdýän. Nine şoňa doňup münen eken. Samolýot göterilip, ol gygyrdy, Paket! Samolýotda paket diýilýän gara halta bolmaly, kagyz halta, öllük geçirmeýän halta. Elbetde, wagtlaýyn öllük geçirenok. Gan nutary heleý

Ilki ozal gulagyndan mäş çykarýar diýýär. Özlerinden naý. Ýaňy sen parterden gitdiň-ä. Hawa. Haklanyp. Bilmez bilaýyn. Şlýapa goýberdim-de. Hawa, şlýapa näme, köp zat alanok-da. Doldy-daraý. Hawa. Aý, dökülmesin diýip içi bilen içdim-de. Hawa, bular şondan soň başladylar diýdiler. Baýramalyň awtostansiýasyndan ýoly töleg aýdýan beýik awtobusyň beýik oturgyjyna ürpeýän mündi. Kyrk bäş gradus yssy. Awtobusam bir dykalaňşyk, bir dykalaňşyk, tüýküre ýeri ýok. Çynar peýan otyrdy ýa Kudur aga saçlyja, laplyja. Hüňňüňk meňňek diýip awtobus ugra tüsse çykyp ugrady. Bul şytyldan çykýan tüssäň ysy, häzirki döwrüň benziniň ysy, alnan harytlaň ysy.

Doňuz ýaly ýek özüň nädip otyrsyňaý? O, babaý! Bagyşla! Görmändirin. Görsem, hä-l oň boljaga diýip, ýuwaşlykly elini gaýtaryp, babaýyň kellesine çakdy. Arak. Görsün, emma, manyşa. Iki sany goňşy ýaşaýan. Irden işe gidýärler, öýlän işden gelýärler, iki bolup gitdikmi goňşy, gitdik. Gitdik diýip gidenoklar. Şugur doňdurýarlar, döşeýler, arak içýärler, araga gelen garadirin. Ikisiniň gelini hem, aýaly eýrän şäherde oturyp, waý, haçan ile güne meňzärkä, ulary dogan. Şemal tursa gapdallaryndan geçer ýaly ýa winoň ysy aňkap dur. A birden içýän çileň biri tapyrra goýdy aragyny. Beýleki gelin soraýar, Sen nädip goýdurdyň, salgybersene, doga aldyňmy? diýip. Ýok, ýüregini buladym. Nädip? Bir taňňyr arak reseptini gürrüň berýärdi. Hawa, bir taňňyr arak bir pişigiňden myžžygyl çykar. Pişigem taňňyra, arakly taňňyra taşla. Öňünde goý. Işşek bor, araň yzyny alyp, kişi görüp ýüregi bulanar, şondan soň araň ysy gelse, ýüregi bulanar, ýörer içmän. Begendi diýýär pahyr. Barja puluny çykardy, karz kowal aldy goňşy balandan. Bir taňňyr arak. Jon Deýer sürýäniň birinenem haýyş etdi, şu pişigiň üstünden geçip bersene diýip. Üstünden Jon Deýer geçen gara pişigem oklady taňňyra. Agşam ara äri geldi işden. Goňşy goýundan indi ýeke däl, heresi gorşup-gorşup ezip gelýär. Aýalam goýunlyň ýagty ýaly gaňtaryşyp dur, täzeje eşiklerini geýip. Hany-ow, ýyrş-ýyrş edip ogulçy giň boldumy? Waý, Hagyly, bu gün seň denraždeniýaň-a? Denraždeniýam bolsa, meň denraždeniýam, saňa näme? Näme, meň bilen bile bolduňmy? Waý kagyzy bellemezmi? Nämäň nämesi bile bellejek ony. Pul barmy? Barak tap belläris. Waý kagyzy alyp goýduň-a. Pasportyňy äkel-leý, seň şo pasportyňa erkek diýip ýazaýyn-da. Erdir-laý. Ädiginiň adyny çykarman geçdi, gürsäp öýe. Aýal Baýram daş gapyny ozal zeredýärkä näderkä diýip, girdi. Klerka ýazyldy. Täzeje taňňar. Eý-waý, ine, paçak berjekmikä? Içine seretdi, ol arak. Gara geý! Ädigiň birini çykaryp, beýläkisiniňkini ýeňýär, onuň üstüne zyňdy. Gürrüň edýär, gulagyndanam azot dökülýär. Görse pişik. Aý, hile ýazsaň türkmen almaly däldi-aý. Nekulturny bolýar. Lak utmasyny bile goýupdyr. Muny Aýratyn gapda goýma-da. Pişigiň guýrugyny tutup şabradyp çykaryp taşlady köýnekden. Aýal pahyr muny görüp iň arkan gaýtdy. He ýatan ýerinde öz döşüni ysmanak gaýtaryady. Birhaýukdan özüne geldi aýal. Indi nädýäkä diýip seretdi, ol taňňyrdakyny-a içipdir. Pişigi sykyp otyrdy. Nädende şundanam aý ýüz gram çykmady. Iki goňşy bar eken. Bir goňşy öýüne çagyrsa çagyrmasa gelýär diýýä. Myhman gelse dagy hemme kişiden öň gelýär diýýä, gelip öň töre geçip otyr diýýä. Bizem şuň goňşusy, jan ýaly ýaşaýyp näme etýäs, gowy ýaşaşýas. Gerek galmaz ol aýdyberiň. Myhman ýüzügräk bolup goýberle. Soňam tamada bolup otur-da, indi sen söz aýdarsyň diýdi. Birsalym dawaý mandolin tapyp myhmandan aýdym aýtdyralyň. Öýde ýeşil-beýşil adam ýok-aý, öldüreýin dynaýyn-da. A bir gün hiç kim ýokka, iki bolup galdylar. Olam öýünde ýeke, buýam öýünde ýeke. Şşş! Çagyrdy goňşyny, gel. Arakçesmi? Maslahat? Onda näme, sen-ä mydama konýak içýäň, sen konýak, menem arak içäýeli. Maslahat? Konýak diýip, bir çüýşe kislotany taýynlap goýan eken. Goýdy bir çüýşe kislotany goňşyň öňünde. Özi arak açyp, wekiliň aragyndan içip ugrady, olam kislotadan. Aý, bir içip, iki içip, gyşar öýtdi, ol içdigiçe gözi ýitelýär diýip. Goňşy, şu gün mandolin tap, Gözleriň diýen aýdym aýdalyň. Sowabaka der jigip zat edip. Bir çüýşe kitle tanyşy bilen otyr diýä. Ýatalymy diýse aý maslahat. Aý indi ýataly boş diýen öýüňize gidin ölse döýünler syn diýip ugraşjak burada. Ertirden turdy bol ikisiniň tualete gidýän ýollary çilleri bir eken.

Ol beýle beýle. Ýaz zakonly. Öň konýagy içsem darleniýan bolýar. Darleniýdi galanok, gelnejeňem dagy boldy, zakonly şondan tapanda. Eý goňşy, şo konýagyň iň gizlin täsirini aýt, menden saňa bir çüýşe podarka. Dogrusy, Içip soň tuwalede gaýdyp nemedeňde aýagyň giňräk açmasaň syçrasa balaňa deşýär. Arak.
Jena ogurlar. Bir ogly

Çuwlyýabyň gyrasynda gelip yzyna tabşyrmalam bolsa kellesi ýerinde bolsun diýip gygyrdy bir ýelegini tugrady. Hoş ine milisioner geldi. Hormat bilen elini papagynyň etegine eltip. Hormatly graždanin ogry. Siz Ogulbike daýzadan günde iki ýumurt oguzýan agyraýak mäkisini çilipsiňiz. Şo çynmy? Ýok! diýip towgy suwa zyňyp goýberdi. Anda üsti başyň ýelegi näme? Bularmy? Bular ýaňy bir tanyş towuk. Inim gaty gyzdy. Der basýar. Suwa çümüp çykynsany türtük maýkany sakla diýip haýyş etdim. Biri obada ýas bolup, pata beripdir. Edil jynazanyň üstüne geldi. Ýaşulular, namazhonlar, yslamylar, dindarlar hatara durup, jynaza durdular, dünýeden gaýdanyň iň soňky işini berjaý edýärler. Özüni kese taşladylar. Musulmançylykda jynazak bolanda ymam diýip biri goýulýar. Alla bilen bendeň arasyndaky emin. Muňa hoja çagasy, işan hoja çagasy diýinden baş çykýan adam goýulýar. Munda birini goýupdyrlar ymam diýip. Çykdy diýýär Wasyl Klinkaýam Kadyrýowyň tersine eden bolup. Agy sakgy şylja, döşünde-de ýazylgy Jack Londonly. Aýagy malwinalja geldi şeýdip. Ölä seretdi, stroýa seretdi. Bratoklar, taýynmy? Şol pata gelen gapdalyndakyny hürsükläp, Eý, waý!

Oba adamlarynyň şuňa etmedik zady ýok. Geçen ýylda yzda-da goýduk. Yzda goýsaňam kalawşyň alýar-a diýip jubaldylar. Dogry. Geçen ýyl, iki müňünji ýyl, tegelek ýyl, asyryň ahyry, gowy zatlar getirdi Watanymyza, ülkämize, biziň Bitarap Garaşsyz Watanymyza uly üstünlikler getirdi, abraý getirdi. Dünýä arenasyndan, dünýä ölçeginde alamyzda. Ýöne Sany azam bolsa, sungaty söýýän halkymyza estrada sungatynyň dibini ýitirdi. Aýdymçy, kompozitor, aranžirowşçik Baýram Taganyny ýitirdi. Ajaýyp aýdymçy, Türkmenistanyň at gazanan artisti, gaty selçeň gelýän talant Nurýagdy Tokgasyny ýitirdi. Türkmen. Uly aýdymçy, türkmen estrada sungatynda uly ýol goýan Şkola aýdymçy, kompozitor, beýik fantazýor, beýik wertýoz Bally Hajysyny ýitirdi. Şu ýiten ýigitlere, bu gün-erte gadry bilinmän, şo ýigitleň ýanyna aralaşjaklara bagyşlap, Bally Hajyň sag boluň. Bally Hajyň üçi güni Ene toprak beýiklere zarmykan atly ders aslynda goşgular toplumyny ýazyp ugradym. Muňa Poeziýa bilen goşgy bile gyzyklanýanlaram iberýärler goşgularyny uly toplum bolar. Siziňem araňyzda şoňa goşuljagyňyz bar bolsa men adresimi ýatladýan. Şol oglanlara, sungata, gyt talantlara, tebigatyň, ýaradanyň selçeň eçilýän talantlaryna ýazan goşgularyňyzy Türkmengala şäherçesi, dokuzynjy maý köçesiniň otuz ýedinji jaýy, Nuryşka satira teatryna ýa-da prosta Nuryşka, Nurmuhammet Nazarowa diýip ýollasaňyz, siziň goşgularyňyz bize aralaşar, biz eýe çykarys. Şeýlelikde, men Barlagaja ýazan üç-dört kupletjigimi, şondan goşulan bölegi sungatyň janköýerlerine ýetirmekçi. Barlagaja baky gelendir öýdüp, berilmeli bahany Ertä goýduk biz. Öwül sözleri eşitmedi şeýdip bu gün üýşüp beýik diýdik biz. Toýda aýdan aýdymlaryn sazlaryn çykdajy ederis, gözläris, taparys. Ýazan goşgularyn diýen sözlerin kitap ederis. halat ýaparys. Dözemseň, ýapmana goýsunlar diýip, Ballyň ruhy nura düýşe gelenmiş. Nuryşka, seň muny täze açyş däl. Şeýle borby, ýene şeýle bolarmyş. Pyragyň döwrem şeýleräkdi, ýene şeýle bolarmyş. Adam ady asla ýitip gitmesin. Tokaýda sesleriň ýitişi ýaly şowhunly sahnalar gama batmasyn. Ýyldyzyny ýitirip gama batyşy ýaly. Ýyldyzlary ýitirip gama batyşy ýaly.

Gara podwal astyna. Diri günüm dirilerden haýyşym, gül ekiň. Çaýlaňyzda gül ekiň mazaryň üstüne. Güller gülýänleri ýada salsynlar. Ruhy göýdükleri oda salsynlar. Kimler diri käde ölä meňzäp ýör. Güller bakylygy ýada salsynlar. Durmuş diýip, bir gün gama batsaňyz. Zähmet görmän, mazaryma ýetseňiz. Gamlanan göwnüňiz galkynar, hökman şo gülleriň ballagyndan tutsaňyz. Gülkä düşünmeýänler, zyýarata gelmäň siz. Ruhy göýdükler, güllerimden ýolmaň siz. Gülüharranyň jezasyn Taňry berýändir. Goraň gülleri, güli ýolmaň siz. Gül guransoň suw kömek etmez. Goraň gülleri, güli ýolmaň siz. Adamlar, goraň gülleri, Gülýärmäň siz. Soňky dilegim. Soňky döwür şeýle bir ýüregim gysýar. Bilemok, näme üçin. Ýüregim söýgi küýseýär. Ýok, şaky çeni. Bir adama ýeterlik söýgi bile. Dirikäm, söýüň siz meni. Gözler. Göreşler durkuňyz bilen. Ýok. Haýyş edýän obadaşlar, ýüregiňiz bilen iň bolmanda. Hiç bolmanda, jübda bolmanda. Nuryşko öläýipdir diýinçäler bir söýeň siz meni. Maňa sizden. Uly bir zat gerek däl. Elleňňizi kükreklere goýuň siz. Size söýgi bilen ýüzlenýän myndum sekuntlara sarpa goýup söýüň siz. Siz şeýtseňiz, men size bakyda-da gülüp bakaryn. Siz misden ýüzük ýasasaňyz, men şoňa Brilliantdan gaş kakaryn. Ýöne siz gyssamaň. Gybatym edip, horlamaň men pahyry. Öläge-de, ar bergimden çykaryn. Baryň, jan doganlar, baryň, soraň Çölde gezen gowa jerenden. Jeren çölleri eý görýändir, bagy Erenden. Maňa-da ýat iliň ýadyn berenden, Türkmen galaň gara, Gyşarybersinler. Şu topraga baglangy, dörklengi ýürek şuň halky diýip bolmadym jan serep. Goý, garga bersinler, bilbile derek. Ýöne öz ilimiň guşuny bersinler. Bu giden ulgamdan, depe alaňdan Aýyrma gör ykbal çyndan ýalandan Toba estagpyralla, toba estagpyralla Meni sizden on ýyl Aýra salandan gowusy, dokuz gram gurşun bersinler, şonaýdyň, meni horlamasynlar, gynamanjyk dokuz gram gurşun bersinler. Musurman adam a hiç bir halkama basýan däldir ol musurman adam nalogyn tugy basmaklygy örän günä bilýä uly günä hasaplaýa nalogyn tugy görse ýokary galdyrylýa adamlar birek biregi nalyň ogyn tugy ýaly gymmat görüň dirikäk söýüp hem söýlüp ýaşaň Bir-biriňize ýagşy sözler aýdyň, ol hemaýat bolar. Ýöne ölerine garaşmaň, dirikä aýdyň, ertire goýmaň, şu gün aýdyň. Şu gün aýdyň, adamlar. Birek-biregi gollaň, doganlar, şu gün aýdyň. Demi gysýan howa mätäç, suwsan suwa mätäç. Dogansyz dogana. Bir ker sese, kör ýagtylyga mätäç. Iň soňunda oturyp men hemme zady bar diýýäniň nämä mätäçligi hakynda oýlanyp, şu netijä geldim. Adamzadyň mätäç zady hoş sözdür. Hoş söz aýdyň, depesine täç bolar. Şu gün aýdyň, biriki aýdyň, bilip bolmaz, bir ýyldan soň giç bolar. Ýagşy sözler gaýnap, ýürekden çyksyn. Eger olam bärden çyksa, puç bolar. Özerine garaşyp ýörmäň, adamlar! Şu gün aýdyň, bir aýdan soň giç bolar. Kalby çoýuň. Alkyş alyň adamlar. Alkyşlynyň işi rowaç bolar. Ertir tapylanok şu gün göreniň. Şu gün çoýuň. Belkem, erte giç bolar. Sahawatsyz ömür bir gury töňňe. Sahawatsyz ömrüň soňy puç bolar. Özlerine garaşyp ýörmäň adamlar. Bilip bolmaz bir sagatdan giç bolar dogry düşüniň sylaň gollaň bir biregi hudaý saklasyn bilen many

Men ony bir ýedi sekiz ýyllykda owadan wagtym. Ýa diýen duşlar bilýändirler ýaşka näre owadan bilme. Bar. Gelin-gyzlar meni görjek bolup orçura durýardylar. Ýok, owadan diýip-de geň zat bar diýip. Hakyky gymyldaýar eýdip. Owadan wagtlaň telewizora çykýan wagtlaň telewideniýaň üsti bilen Goluboi diýip nem guý. Ýok, Goluboi ýalan ýok diýip. Ol wagtda Täze baýramçylygyna peredaçy, programma taýynlaýarlar. Şonda men her ýylda bir aýal kowup, bir kiçil dagy. Tuwal boýagam ýokdy çykyş etdim. Şonda soňky sapar çykyşym bolaýdy öýdýän. Şonda birinji satirany birinji öýlenişim gürrüň beripdim. Ýatkeşligi olar ýadyna düşýändir. Ol indem eşikli. Çykypdym. Indi ýadyňyza göz öňüňize geler ýaly diýýän-dä. Şol meň birinji ýazan satiram altmyş dokuzynjy ýylda ýazyldy. Şu günem oturykda ýaşap durar satyra. Şu günem bir hili gerek ýaly bolup dur. Şo döwürde Towşan Eseýew bar-a, wazglawnýaý depdi, öňdebaryjy boldy. Galyňa garşy zat ýazmaly diýdiler. Menem o wagt teatralnyý birinji kursda Galyňa garşy ýazan bolup, Galyň, galyň, galyň diýip, ony halys galyň atdyk, ýuwuk bolmady. A bolmaly zat eken-dä. Sebäbi eneler gyzlaryny ýetişdirende gyzyna süýt berýärler. Şoň üçin olara süýt haky tölenýär. Enelere, şeýlemi? Gyzlaň enelerine süýt haky tölenýär, hamana oglanyň eneleri solýarka berenýär. Galyň, şoň hal bolupdyr-da. Menem şony galyňa ýazan bolupdym. Men ol diýýänini-ä öýlenmäkäm. Öýlenmäkäm, wah! A, dünýe diýýän gowudy. Men, O-ho, Lýoşka! Ne poweriş! Ne poweriş prosta! Kellän daban nasra, aýagyň daban nasra, aýagyň daban nasra, kelläň daban nasra. Obam heleý özümiňki ýaly. Bolmasa it müň diýýänem ýok eken-le. Köşä çyksaň-da şeýden bol. Gören heleýe göwnüň ýetmän. Bu seredenogam eken-dä. Şoň ýaly han bolup gezip ýörkäň, ýatan ýeri ýagty bolsun, kakam pahyr çaý içip ýatan ýerinden ýeke gözüniň snaýperini maňa dikip, Maw! Şypana! Sen-ä tüweleme! Iki aýakly, bir küçünde diýen ýaly. Eşli bolaýypsyň. Sen Öýräýsek nädýär diýdi. Lýuboý Sazakdan sorap gör. Öýräýsek nädýär diýse öýer diýbilmeýäňdä. Ýöne soň diýýäňmi boşluk bilen? Muny birbada diýip bolanok-da. Aý, kaka, goýsana-aý! Ýa şunuňmy? Ýa, kaka, men-ä entek geläýjekdim, ol gyssadyň-ow. Aý, kaka, ýeke ýokarky aýagyş diýipdirler. Sen o ýanyňda ejem bolansoň, bilýän dälsiň. Biziň Maýyň aýagyna çenli sowup alýar-a. Çoýunar ýaly. Aý öýersen süsdürip goýber diýdi. Şo günden soň şu diýýän başak aýlawy başlandy öýde. O döwürde erkek adamlar platforma diýip aşagy galyň köwüş geýerdi gyzlaň geýemidi ýaly. Kakam ýalpyldap duran platformadan dört sanysyny tozduryp. Ejem walalinlanyp geýilýän ýumşak kaloşdan bäş sanysyny tozduryp. Ýeriň aýagujundan bir gyz tapdylar.

Onuň çorba aýaklary ýöresene. Gözegime gelýär, gumdan gyp-gykyz göm-gökje kartoşka arassalaybermeli dyrnaklar. Şeýle bir saçy bar, şeýle bir saçy bar. Gulagynyň kiri zordan görünýär. Saçynyň içinden bir goh çykýar, saçynyň içinden bir galmagal çykýar. Göwnüne bolmasa, kelle.

Oglunyň enesi Seň bile ýaşlygymyzdan ýadygärlik galar ýaly surata düşäýsek näder? Agzyny-burnuny öwrenjeňçä harpy ýaly buja-kaja edip, ýene sizi ýüwüdiberdi. Onda näme, ertir sekiziň pasažiri bilen Baýramaga Surata düşmäge gidýäs diýip maslahatlaşyp. Irden turup adatdakym ýaly geýindim. Olam geýnäge dek kellesini dek kürtäni atyp, kakam sakgalyny syryp bolanda onuň sakgalyna çalýan traýnoý odikolondan iki sanysyny kelleden goýberdi. Düşdük. Aňkap köçä. Ir bile işe gitmek üçin tamdyra nan ýapyp duran zenanlar bizi görüp gorlup tamdyra girýärdi. Biz şeýle bir owadan para, şeýle bir owadan ony gör-de meni gör, meni gör-de ony gör. Bardyk. Obamyzyň magazyniniň işiginden awtobusyň urýan ýerine şähere şeýle bir adam kän, şeýle bir adam kän, obamyzda hereket edýän bolsa ähli çatdan owadan. Kimiň arkasyna şekili harta, kimiňkide bir bogdak sübze, kimde ak çigit, kimde nas, kimde bir topar baklaşkada zawut ýag. Dykalanyşyp girdik. Awtobusa, nägilem bolsa, obamyzyň jahyllar hormatlap, täze gelniň olansoň ony hormatlap öňünde oturyp ýer berdiler. Gujagyna aldylar. Men ýaş ýigit bolansoň dik durdum. Ýokarda awtobusyň ýapyşylýan zadyndan hemme kişi ýapyşýar, kelläm ýöne tirsek bolup dur. Ýüz-gözüm durşuna, Daşoguzyň ak jigidiniň haby bilen ak. Özüň bilýäň. Dek durmak maňa-da gelişenok, uzak durubilmedim. Öňrämde duran gyrmyz donly ýaş reňk gijäni öwedim, dikip ugradym. Ýuwaşyljak bilen hem gijä girdim. Ýaşulyň gyrmyz donam täzeräk gaýdyp gelen emelsiz gelniň getiren podarkasy jübüsi şu taýda. Teňňeli elem şo ýerde. Aýagyny bir zat dyrmap barsa aňanmyr-da. Dişanaga gelende dogan bile bile tutdy. Şu bir gysýa, şu bir gysýa bolýun. Waý eje diýmekden zordan saklandym. Salowma! Barma bor. Agam senem şahta owuza barýaň. Bagyşlarsyňyz öz kisämmikä diýip sokdumlaý. Öýlendim, ýaňy öýlendim, täze öýlendim-le. Hä? Hawa, hol oglanlaryň gujagyndaky meňki daş. Hawa, şeýle meňki. Ýaşuly bagyşlasana. Ýöz tiýsänmikä diýdim. Ýaşuly gaty gysmasana, gury agyrýar-a. Näme? Eliň gurabersin meňkilä molla agram palçygymy. Ilime bir tüýkürdi ol tas gopugy welipdir. Aý ýok tüýkülik däl başga bir zat dökdi ol. Ýa-da ýaşyl tubik. Karoçi Baýram Alim bazaryna bardyk. Onda heýleý munda men aramyzda-da magnitofon olam düýe ýüň bilen bagly daňylan içinde-de Bally Hajy. Bally Hajy dünýä heý aýdýa heleýimem barýa heý. Gazyl suw içdik gyzyl suw gazropka. Adama kile ýarym morojnany oranžowyý çörege çalyp iýäge de. Bazaryň gapdalyndaky foto otelýa bardyk. Farhad murtlary türkmeniň keçesiniň pişgeli ýaly uly murtly, bagdan. Hmelninskiň ýadyňa salýan azerbaýjan ýaşulusy otyr eken. Aý men nä, Göroglyň Dubaý ýurdundysy ýaly ýetmiş iki dilem bilýäň nä? Sýonna baragada kürtüň süýt zorun malakodos diline salam berdim. Ä sen mäkim kişiň näce sen oň? Tüýlek ýaşuly burnunyň aşagyndaky ýüňleri eýläk-beýläk edip salamym aldy.

Moskwaň gossirkinde çykyş edýän masgarabazlar aňyr rahatdyr diýip bilýär. Gelnim suraty Elmel agada ysgak gördi. Elmelem gulagyna tutdy. Suraty oňa zyňdy. Kürtäne maňa baňdy. Köýnegem balyga salyndy. Burnswing ýigrimi ýedinji polisiýasyna eýledi. Ýaş şagal kesileniň kürti. Kelläň haltaly, öňüň galtakly. Mini-mania diýip, omadoklap ýörkäň, ýaşlykdan ýadygärlik diýip gepläpdim. Näme üçin suratda Selim ýok? Gaýynataň üç jüýje traýnoý oýnamany dökülendir öýdýän. Näme üçin suratda Ism ýok? Galdyk bir derde. Girdiler gyzyl ýumruga. Haý gaçdy, haý dep, haý tutdy, haý syp. Berit!